Булган хәл. Сезнең кызганыч язмаларны укыйм да, гел үземнекен күз алдына китереп елыйм. Бигрәк тә авыру бала тәрбияләүче әти-әниләр турындагылары йөрәккә тия. Минем кызым алай гарип тә түгел иде түгелен. Шулай да без яшьли күп тапкырлар больницаларда ятып дәваландык. Врачлар әле бер, әле икенче диагноз куйдылар. Еш кына мәктәптән китеп, больницаларда укый идек. Кызым шулай татар телен бөтенләй оныта да язды. Инде сигезенче сыйныфларда дәваланулары сирәгәйде. Еш кына, Кызы начар икән, Авыру авыру инде, аңардан тулы кеше булмас, дигән сүзләрне ишетергә туры килде. Әнкәй йөрәге телгәләнсә дә, яхшыга өметләнде. Кызым 9 сыйныфны тәмамлап, медицина хезмәткәре булырга теләвен әйтте. Үзебезнең күрше районда училищега укырга керде. Бер курс укыгач, үзебезнең авылда үзеннән ике яшькә олырак егет Артыннан йөри башлады. Йөри дисәм, дөрес тә булмас, теге егет берничә тапкыр килгәләде. Безнең кыз чыгып керә иде, шулай берсендә керде дә, Әни, Илфат, исеме башка, шундый әйбәт инде, миңа ул бик охшый, үзе ягымлы, үзе ярдәмчел, миңа артык күп йөрергә ярамавын да белә. Гел хәлең ничек, кыен түгелме дип кенә тора. Мин авырганга дип уйлыйм, диде. Үзенең күзләрендә ут яна, Илфатны ошата, дип аңладым. Шулай бер күпмедән соң иртә белән мин эшкә, кызым укырга барырга чыктык. Тукталышта теге егетнең әнисе басып тора. Без гадәттә тиз-тиз җәяү атлыйбыз, ә бу хатын сирәк кенә автобуска чыга, ире кайвакыт илтә алмый иде шунда бугай. Бер дә дәшми үтеп китеп булмый бит, танып булса да чамалыйм кем икәнен, Бу юлы да исәнләштек тә, ул китеп барырга теләде. Бу бер заман безгә, икәүләшеп, минем малай башын бәйләргә телисезме? Мин улымны гарипкә өйләндерер өчен үстермәдем. Беләм, кызыңны ирле итеп булышам дип, алар арасына кысылып ятырга уйлаганыгызны да.

Теге егет бер-ике килде, аннан мин чыгып әйттем, Сез очраша алмыйсыз. Мин дә каршы, синең әниең нәрдә, дидем. Миңа ул үзе әйтсен, диде бу миңа. Кызым чыгып башка килмәскә кушты. Аннан кыз бу егетнең никах укытканын ишеттек, хәлле генә кешенең кызларын алган булып чыкты. И, шул көнне кызым елаганны белсәгез, үләм дип торам. Аннан тагын авыруы кузгалды. Тагын больница юлларын таптадык. Ике елдан соң күрше район егете белән очраша башлады. Мин шунда аңа әйттем. Улым, әгәр дә охшатып бетмәсәң, йөрмә, дидем. Икенче көнне әтисе белән әнисе сорарга килделәр. Мин барысын да әйттем, сөйләдем. Дәваланып торабыз, дидем. Инде менә биш ел матур яшиләр. Кызым да бернинди авыру булган кебек түгел. Ике бала тапты. Сау исәннәр. И, курыктым инде балага узгач. Ә теге егете районнан бер бик матур кыз белән яши иде. Берсендә безгә килгән, минем әни сезне рәнҗетте, мин ничә ел инде күңелемә тынгылык ала алмыйм. Гафу ит, дигән кызым янына килеп. Аннан яшьле күзләре белән кызыма карап торган. Син беләсеңме, минем кызым да исән-сау түгел. Аякларында авыру, бик сызлана. Больницада йөрмәгән көнебез юк. Әнисе бик җөнсез, китәм, әти-әни өчен мин бер генә, дип гел йөрәккә тия дип сөйләгән. Аннан ишеттем, тәки баласын иргә калдырып, каядыр китеп барган икән. Менә шулай, дуслар, тормыш ул, бумеранг, әйләнә дә кире кайта. Кешеләрне рәнҗетмәгез, дуслар, авыру кеше ул болай да кимсенеп яши. Ходай барыбызга да исәнлек бирсен.